Abasiimwa Baishe-emwe, ka twecureeze tushabe. Mukama waitu omurungi kandi omunyambabazi twakusiima. Nitukusiimira eka y'omwiru waawe Joshua na Hope baarituukana ahabw'omugisha muhango ogw'omwishiki waabo ogu waahikiiriza ahabw'okuhingira. Nitukusiimira abakwe abaashagatira Max abu eizooba ery'okuhinyirwa kwabo. Nitukusiimira abantu baingi abaaruga hare na haihi abarikworeka rukundo yaawe kandi n'ekitiinisa kyawe. Twakusiima Mukama. Yebare ahabw'ebiconco by'abaana, ahabw'okuba abaana n'ebiconco ebiruga ahariiwe. Mbwenu nitukwetenga ngu oyongyere kutwegyesa Omu kuhingirwa kw'omwishiki waitu Mary, hagira eki twayega. Abato n'abakuru, abaagiire omu bushwere kare n'abaabutandika, ogira eki waatwegyesa. Oburungi bwawe bugume butushwekire, ekitiinisa kyawe kireebekye. Ahabwa Yesu Kristo Omukama waitu. Amiina. Mukama asiimwe ab'eishe-emwe abarikusiima Yesu. Ahabw'amagara agu atuhaire, ahabw'okushemererwa oku twashemererwa na Joshua na Hope, naanye niinyenda ngu baimutse emikono tutendereze. Orikugira ati, Nyowe ninsiima Yesu. Twaza kwimutsa emikono yitu tutendereze. Kute, Tendereza mwana, ori mwana gwa Ndeega.

Kwebaza. Orwo orubaju rwakikora gye ruriya niruburaburamu noshusha oti tibashemereirwe gye. Kwonka Yesu asiimwe munonga. Ninyetwa The Very Reverend Canon Patrick Katinka, Dean wa Emmanuel Cathedral kandi ndi omurokore. Omukazi wangye Ruth tiyabaasa kwija. Aine omurimo muhango ogu yaza kukora. Kwonka Joshua na Hope twizire aha twashaba naimwe, twizire aha twagaaniira naimwe, twizire aha. Mbwenu na hati Ruhanga yaagaruka yaatureeta. Niinyenda kubanza kwakiira ab'ekanisa. Joshua ogu ou murikureeba imwe abaashwera, n'abaakunuya, Joshua n'omukazi we buri kiro kikuru, yaaba ninya omushana, yaaba njura egwire, yaaba mushana gugumiizemu, buri kiro kikuru akakoma enyana ye agitsibika. Ogwo murikureeba ogwo, agitsibika hari aha kanisa omu Cathedral. Mbwenu reeba Ruhanga yaakutsibikira Maa Joshua, reeba ekitiinisa ki waagira n'omukazi waawe. Mbwenu imwe aha timurikureebaho Ruhanga aha? Yesu asiimwe, mbwenu ka mbaimukize abaahure. Ow'eishe-emwe Canon Henry Timugaya twakushemererwa n'omukazi waawe, naaninshaba ngu oyemerere haza mugume mwemerire nituza kutenderereza hamwe. Omuzaire waitu Reveranda John oyemerire twakushemererwa. Kunuuya hariyo Ssaabadiikoni Wasya, Canon Frank Tumusiime oyemerire. Kunuuya hariyo Venarebo Kihondwa, Ssabadiikoni w'Obusabadiikoni bwa Purezidenti obwa Nshwere kandi Mission Coordinator waitu, naninshaba ababuurizi na Ordnand mwemerire haza twena twaza kworekyereza emikono yaitu tugyorekyereze Joshua na Hope. Yesu yatureeta manya. Tukutendereza Mwana oh Mwana gwa Ndeega

Ori omu ka yaawe kwonka reka tukuteerere omu ngaro z'amaani ra yebare kwebembera gye abantu Ruhanga naayebare munonga. Niinyenda kwakiira Ow'eishe-emwe Muhanguzi na ninkushaba ngu oyemerere tukutenderereze amwana ogu yaagira omugisha muhango. Tukutendereza mwana oh mwana gwande. Twashemererwa. Yesu, omusaayi gwo gunaasiiza. Ee, mutabani wangye Robert naakubo- naakutambuutsya amaisho. Twine aha mutabani waitu kwonka omwahure murungi okozire gye rw'obusiisi. Robert ka ntakureebire. Bakuteerere omu ngaro z'amaani munonga. Bishop arugire kumu recomendinga Nkigambe nari nkirirere nakireka kwonka n'omwahure murungi mbwenu mumuterere omu ngaro z'amaani akozire gye rw'obusiisi aha mbwenu ekyo nikimara nakirirere ekyo mbwenu ninyenda ngu tutabaritse abaana baitu Mary na Max shasha omwatuhereza omugisha murungi obunaku obu abazaire nibemereza amabeere n'emitima Ahabw'okuba aboojo ku bakuba bari aho bagira ngu baaza kureeta aboojo bagyenzi baabo, abaishiki bakiba bari aho bagira ngu abaishiki baaza kureeta abaishiki bagyenzi baabo. Mbwenu naanye niinyenda kutwara omugisha ogu. Ekitenderezo eki orikuhererekayo reero nkashoma omu mushororongo n'eky'abaana baitu Mary na Max. Mwatuheereza omugisha murungi. Ekitiinisa eki ekiri aha n'ekyanyu. Kuri mutarabaire barungi, kuri mutabaire baana barungi, kuri mutahuriire bazaire, kuri muteehaire ekitiinisa, ekitiinisa eki abazaire tibaakukigizire. Mbwenu abazaire, timureka tukatendereza abaana baitu aba. Orikumanya ngu n'omuzaire murekye tutenderereze abaana baitu aba. Tukutendereza, mwana, oh mwana gwa Ndega, Yesu, omusaayi gwo gunaasiisa neebaasa ekya muheru ntakashomire mushororo ngu ninsiimira okujunwa mbwenu okujunwa nyowe ninkutwara nka namba y'okubanza nambwenu ow'eishe-emwe Joshua ogu na Hope bakajunwa baayekunkumura. Yesu yaaba namba y'okubanza. Reeba ekitiinisa ki mwagira! Ruhanga naayebaare. Nitusiima Ruhanga ahabw'okujunwa kwanyu. Mbwenu abashweraine, naaniinyenda kubashaba eki, hariho ei barikweta engyenderwaho nambwenu NRM, Ei ndikushaba ngu twena tuteerere omu ngaro. Mbwenu nimureeba ekitiinisa omu bakimbiri Ruhanga wangye. Mugiteerere omu ngaro. Mwebare kugiteereramu. Reeba ekitiinisa. Reeba ekitiinisa ekiri aha. NRM eine engyenderwaho. Amaka gaine engyenderwaho. Mbwenu obushwere nabwo bwine engyenderwaho. Nibwo naaniinyenda kushomera abaana baitu aba. Hati Mary waaruga omu bakimbiri. Waataaha omu ruganda oru nantakarumanyire, kwonka naaninkushaba ngu ogyende n'engyenderwaho. Max, Waayakiira omwishiki ogu noomwiha kunuuya. Naaninkushaba ngu ogyende n'engyenderwaho ekiitsire amaka, ekirikwita amaka, n'okuteishuka omuhanda. Okashanga omuzeire naakora eki okakora ekindi. Okashanga omu ishomero nibakora eki iwe okaza kukora ekindi. Okashanga aha murimo nibakora eki, iwe okaza kukora ekindi. Ruhanga atugirire embabazi tushoboorokyerwe hariho engyenderwaho. Naaniinye n'oshomere omushomo murungi Zakariya eshuura ya munaana ogwa ikumi na mukaaga n'ogwa ikumi na mushanju n'emishororongo ebiri yonka. Haza abashweraine, mbwenu ku orikuba ori aho abantu baaruga kuremwa engyenderwaho, hati ohurira baagira muze bakuhe erihirizi Manya oze owa nanka manya akugirire ati nga then nimbashaba ngu Ruhanga abagirire embabazi murekye tugire engyenderwaho egi Ruhanga agite omu mitima yaitu Omushororongo ogu Zakaria eshuura ya munaana ogwa ikumi na mukaaga n'ogwa ikumi na mushanju. Hagira hati, Ee. Ebi nibyo mwagume nimukora. Mbwenu hati mwataaha omu bushwere nambwenu Mary hati tokiri mwana wahinduka omukazi wa Maxie. Max nawe tokiri mwana wahinduka omushaija nyine eka. Abakimbiri nyomushana bagira ngu oze kuba omukazi wa Max. Naitwe ekanisa twataho omukono. Nabazaire nabanyarganda nabahi boona bataho omukono. Mbwenu ebi nibyo muraze kukora iroko shoma. Ebi nibyo muragume nimukora. Mugume mugambirane amazima. Mbwenu ekitsire obushwere nobutagambirana amazima. N'obu waagira omutima mubi sweetheart, tiwaahabura mukazi waawe, omukazi tiyaahabura mushaija. Esimu ku waagira ngu nooza nooza kazo, ku waaza kweshanga waayeshanga mbarira, obutagambirana mazima. Mbwenu hati Max n'ow'eishe-emwe Mary muze kugambirana amazima. Iroko shoma. Mugume mugambirane amazima. Ekyo ni kimwe.
Ncwere omu marembo gaanyu emanja z'oburyo. Mbwenu hati muze omu bitanda byanyu mbe niyo mwacwera emanja z'oburyo, ogire oti, Kwonka nyowe kiriya kingwisize kubi, oti, Mbwenu naayeteisa. Max, naiwe ogire oti, Mbaire naayetomboita kwonka Yesu yansaasira. Omu kitanda kyanyu, bitashushoora omu sitingi ruumu, bitashushoora omu banyaruganda, abanyamurimo batabihurira, emanja zaanyu muzicwere omu kishengye kyanyu bihwe. Iroko shoma. Mugume mugambirane amazima. Aha. Mucwere omu marembo gaanyu emanja z'oburyo. Eeh. Kandi ezirikukureetera obusingye. Emanja ezo ku murikuzicwera omu bitanda byanyu nizibareetera obusingye. Nambwenu nyowe nsiima Ruhanga, amakanisa agu ngyenziremu maingi, nkiikisa enkiiko nyingi, ndundaana empiiha nyingi kwonka tibakagira gari kiiko rwangye n'omukazi wangye nga, reeba mbababarya. Ninsiima Yesu. Orukiiko rwangye n'omukazi wangye nduhweera omu kishengye kyangye nawe. Tutendereza tugyenda tuza omu Bakristaayo. Mbwenu ekyo nikyo naaninkushaba, Max. Nikyo naaninkushaba, Mary. Ebyo nibibareetera obusingye. Ngumana obusingye n'omukazi wangye Rusi. Tuza omu makanisa. Omu kasheeshe baanshwa Sabadiikono, omu kasheeshe baanshwa Diini, omu kasheeshe. Ninsiima Yesu okujunwa. Okujunwa. Iroko nshomera. Ogw'ikumi na mushanju.
Nibireeta obusingi, irooko. Ogw'ikumi na mushanju. Ogw'ikumi na mushanju. Murekye kugirirana, kugirirana enaama mbi omu mitima yaanyu. Kambagambire ekireetsire obushwere kusiisikara, Omukazi naagira enaama mbi aha mushaija, hati akishora na motoka omu mwanya gw'okumushabira, akamutaho eshagama, agira ngu rurwo rwagyenda rwaza kuza omu nkazi, nirurwo. Enaama mbi. Abakazi timuguma mukashabira abashaija baanyu, kandi abashaija naimwe timushabira abakazi baanyu. Okamushabira, okagira oti, Naakutaho eshagama, Yesu akwebembere, akukozese omurimo. Murekye kugirirana enaama mbi. Iroko shoma. Murekye kugirirana enaama mbi omu mitima yaanyu, Ee. kandi murekye kukunda endahiro z'ebishuba. Kandi murekye n'okurahirira ebishuba. Mazima reeba, re, hati reero bakaanyitse okukomba aha rurimi aha, reero akagira ati, akarimi, omukono akaguta ahaiguru, obu yaaruga kugwitsa akagwe. Aa, endahiro z'ebishuba muzirekye. Iroko shoma oheze ogwa ikumi na mushanju. Murekye kugirirana enaama mbi omu mitima yaanyu. Eego.
Kandi murekye kukunda endahiro z'ebishuba. Murekye kukunda n'endahiro z'ebishuba. Ahabw'okuba ebyo byona.
Ahabw'okuba ebyo byona. Mbyanga.

n'okugira ngu ogambirane amazima. Ekya kabiri, emanja tizicwera omu bishengye byaitu. Ekya kashatu, turekye kugirirana enaama mbi, tushabirane omugisha. Ebi Ruhanga arikwanga tubyangye, ebi arikukunda tubikunde, obushwere bugumeho, ekitiinisa kya Ruhanga kireebekye omu bushwere. Nitubashabira kuzaara abaana, nitubashabira kutunga. Nitubashobera kwombeka eka erikuhesa Ruhanga ekitiinisa. Mukama agume naimwe. Agume n'omwoyo waawe.
Mbwenu hati munyikirize nyete Canon Frank atushabire omugisha. Canon Frank tumusiime. Ssabadiikoni Wasya

Obusingye bwa Ruhanga burengire okwetegyereza kw'omuntu weena. Burinde emitima yaanyu n'obwengye bwanyu, mugume nimumanya Ruhanga kandi nimukunda n'Omwana we Yesu Kristo Omukama waitu. Kandi omugisha gwa Ruhanga Ow'obushoboorozi bwona, Tataitu, Omwana, n'Omwoyo Orikwera, gube n'eka egi ya Jeshua n'omukazi we na famire yaabo yoona. Omugisha gwawe gutegyekye eizooba eri. Gube aha baana baitu aba baatandika hati, okukira na munonga mugisha gwa kugutereza obugyenyi burungi bwa nyenkyakare. Burinda ihanga ryaitu n'omwebembezi.